Pathian khawina zar a zir lai pathumna zir leh thei tura damna min petu Pathian hming fakin awm rawh se. Amen. Tunkar kan zir lai kan zir tur thupui hi Pathian lawm zawng nih tih a ni a. Zir lai hi a tha thei em em mai a. Ngaihthlatute pawn lehkhabu zirlaibu kan neih chuan ngun taka lo chhiar a, lo en dik turin kan insawm duh bawk a ni. Tin, he zirlaiah hianin Pathian hmangaihna tun kuatar chhung hian Pathian hmangaihna kan en ho dawn a ni a, a bik takin Pathian hi tu nge eng ang a min hmangaihtu nge a nih tih te kan en nasa dawn a ni. Zirlai pakhatna leh pahnihnaa pawh Pathian chu hmangaihtu, tawpchin nei lo min hmangaihtu a ni leh beisei nei lova min hmangaihtu a nih zia tarlan a ni tawh a. Tun tumah pawh hian chu chu a la kal chhunzawm zel dawn a ni.

Lalpa i Pathian chu i chungah a awm e, chhandamtu tu mi chak tak chu lawmin i chungah a hlim ang a, a hmangaihna a ti thar ang a, hlasain i chungah a lawm ang. A thu kan chhiarte Lalpan kan zat tan malmin sawmsak rawh se. Amen. Zirlaite tha taka kan zir theihna turin tawngtaina i lo hmang lawk ang u. Lalpan Pathian min hmangaihtu Heitun quarter chhungah hian i hmangaihna mihringte chunga i hmangaih dan min zirtir dawn a ni a. Hmangaihna tarlanna kawng tam takte kan en ho leh dawn a, Vawinia pawh hian he zirlai pathumna atanga hmangaih min hmangaih dante chu kawng khat tala kan zir chhuah, kan nunpui, keimahniah kan nun tichaktu ata min hmansak turin. Kan zirlaite bul tang tawh khlei min kai hruai tur leh Thlarau Thianglima min chenchil min awmpui theuh turin Isua hming kan dil e. Amen. Naupang pakhat chu zirlai hian ti hian a rawn ziak a, A pa kha present pek a duh a ni. A han tuam ve a mahse felfai tak chuan a tuam thiam lo a nia nge. A pa hnenah a han keng a, a pa chuan, Lawm takin, E Mate, A van lo awm em em ve, tia hneh in a pa chuan in, Mate, i thil mi pek hi eng nge tih lam ka ngaihtuah lutuk lo. I thu a thu hrim hrim in mi tilawm thei tur eng thil mah min pek tur i nei lo hrim hrim a ti in a lo chang a. Nang i min pek thei te chu ka duh a nih phawt chuan keiman Ka nei theiin ka lei thei ni, an ti a ni. Tin, hetiang min pekna chhante pawh hi keiman hlawh ka pek vang che emaw, pawisa ka pek vang che emaw atanga min pek a ni avangin nangma atanga chhuak engmah a awm lo a ni, tiin a pa chuan a lo ti a ni a fapa chu. Helaia a tawngkam hman dan te hi a a kan lo ngaihdanah chuan turah chuan A pa chu a van a ve aw, a van ti ho ve aw, engatinge a fapa inah thil a han pek tum ve chutianga a lo tih mai le, a van nun rawng ve, a hmangaih lo a mi tih te ngaihtuahna kan nei mai thei. Amaherawhchu Pathian chuan he naupang pakhat ang deuh hianin keimahni emaw a hnena kan kan ken thilpek te emaw hi a en lo a ni tiin zirlai min rawn hrilh a. Pathian lawm zawng chu kan ni thei tho thung a, a ti. A pa in a fapa a ni avang khan a lawm tawh hrim hrim a kha kan hriat reng a ngai bawk a ni. A fapa ina a pa hnena thil a pek avanga a pa khan a hmangaih emaw a lawm phah viau emaw a awm lem lo ang bawkin Pathian pawh hi a tana thil kan tih avangin a lawm viau hran lem lo. Ka a fate kan nih avang erawh chuanin min lawm em em a. Ama lawm zawng kan ni thei tho a ni tiin zirlaiin a rawn sawi a, kan nih theih Theihna kawng awm chhun erawh Isua Krista chauh a ni a ti a ni. Isua Krista avanga Pathian lawm zawng nih theihna kan nei tlat a nih chu. Thil kan pek vang, a tana thil kan tirthat viau vang lampang ni lovin Isua Krista lal leh chhandamtu a nei a pawmtu te piang kha Pathian lawm zawng nih leh Pathian lawm zawng mi a nih theih dawn tiin a ni chu. Chu chu hre rengin zirlaite han kal chho zel ta ila, Sunday zirlaiah hianin i suangtuah thiam aia hlu zawk a tia ni. Mihring kan nihna, kan hlutna hi kan suangtuah thiam aia hlu a nihna kan en ho dawn a. Zirlai chuanin Karma sa khan kan lo en tawh a, misual ber emaw thalo ber Thil tha lo ber titu te pawh Pathianin a hmangaih a hmangaih em em tho a ni tih kan sawi tawh a. Pathian chuanin keini inah kan lo suangtuah thiam aia nasa daia mi a hlut bawk avangin sual a haw em em a ni tiin zirlai hian a rawn dah hi pawimawh ka ti a. Sual a huatchhan pawh chu a ti hian a ti. Sualin thil tha lo min thlen sak te hi a hre chiang a, mi a hmangaih bawk si avangin hot a haw a a ni tih kha zirlaiin zirlai tang kan hmu a. Chu chu ti hian. Luka bungsaw panga chang sawm pakhat atanga chang sawm thum pahniha hianin bo kan hmu a ni. Helaiah hian fapa tlan bo a rawn dah bik a, ama erawh chu luka bungsaw pangah hian bo pathum kan hmu a, Beram bo te, Duli bo te, Leh kan sawi ta Fapa Tlanbo te. Helai hian in Fapa Tlanbo hi kan en deuh bik dawn a. Fapa Tlanbo hi ngun taka kan ngaihtuah chuan ah Pathian hmangaihna a ni tih hi chu Sermon-ah te pawh kan sawi nasa. Unlimited kan tih ang chu limit awm lo, tawp chin nei lo, hung chhung nei ve lo, hung tu nei ve lo hmangaihna kan ti thei ang chu. Khatiang kha a ni ta a, hei hi a tak taka thil thleng ni lem lo. Farisaite leh lehkha ziaktute Isua Kristan a zirtir a duhna avanga fapa tlanbo tehkhinna a rawn sawi niin a lang a. Hetah hian Pathian chu hmangaihtu a nih chianzia a thawnthu atang hian kan hmu kan hmu fiah em em a. Hei hi sawi a a thawnthu hi rawn sawi teh chiang erawh chu ka tum lem lo. Amaherawh chu Isaiah bung sawmli pali chang sawmhnih pahnih hi ka chhiar duh a, in bawhchhiatna te chu chhumchhah mup tih bo angin ka ti bo ta a, insualna te chu chhum tih bo angin ka ti bo ta bawk a, ka hnenah lo kir leh rawh u, ka tlan tawh si che u a tiin kan hmu a ni. Fapa Tlanbo Pathian hmangaihna hei hian a tarlang chiang ve viau in ka hria ni. Isua Krista na Min hmangaih a, he lei ah rawn kal a min tlanna te hi a taka a hmangaihna a tarlanna a ni. Chu chu Pathianin min hmangaihna tarlanna pawh a ni bawk a ni tih kha kan han sawi duh a. Helai Fapa Tlanbo hianin enge i tawngkam hnikkhatin a thawn a thawn thu han sawi zawk ta ila kan hriat chian leh zual zawk nan a nei zawng zawng a la a. A rochan tur a la a, a pa ina tah a chhuak a. Hmun ram hla takah kalin Khawpuia te kalin a neih te chu a chen a, a chen ral thak mai ni. Tram a lo tlak a, a lo tla ta a. A sum neih laia a thian anga a ngaihte khan an pil bosan vek mai ni. Vawk chawpe in a inhlawh a, vawk chawpe a inhlawh lai chuanin A pa ina chhia lohte pawh khanin ei sen loh an neih kha hre chhuakin a pa hnenah kir leh a. A pa chuanin a lo hmuhin lawm takin va tlanin a va pawm a, ir chuk tuahin a kuah a, a fawp a, a puan sin laite a pe a. Tin ina an va thlen khanin A silfen te hlip thlain silfen bal te hlip thlain puan tha te pe a, pheikhawk te bun tur te pe a, kut ah zum bun te bun tir ro tia ni. Hei hian Pathian hmangaih na, Pathian Isua hnena kan kir phawt chuan Pathian in lawm takin min lo pawm dawn a ni tih engtik lai pawha tar lan a ni ta ti na ni chu. Tin Pathian hnena kan kir in, Lawmman min siam dawn tih pawh min hrilh bawk. Lawmman a a tiangin kan va kir tawp anga kan nih angin kan ni reng dawn lo tih pawh min hrilh bawk a nih chu. A lo kal leh hunah lawmman min pe dawn tih pawh a tarlang bawk a ni. Helaiah hian misual Isua hnena kir duh, pa Pathian hnena kir duh apiangte chu engtik lai pawn welcome reng Tihna a lo ni ta a. Engtiang pawha misual a kan ngaihte pawh hi Lalpa hnena a kir duh chhung zawng chu Lalpa'n a lo pawm thei reng tih kha min zirtir ta a ni chu. Kan sawi tawh ang khanin a hnena kan lo kir hian a thlawnin thil a ti dawn lo lawmman min siamsak dawn. A fapa nihna min pe dawn, a hmangaih nihna, Puan min pe dawn. Khatiang khanin Pathianin a min hmangaih dan, min hlut dan hi a ropui em em mai ni tih kha Sunday ni zirlai hian chiang takin a rawn tarlang a. Tin, Thawhtan ni zirlaiah hianin kan thupui hi lawma hlimin tih a ni a. Helaiah hian Zephania bungthum chang sawm pasarih tuna kan chang innghahna kha kan hmu a, engtin nge kan chang innghahna khan i tih? Lalpa i Pathian chu i i chungah a awm e, chhandamtu tur mi chak tak chu lawmin i chungah a hlim anga a hmangaihna a ti thar anga hlasain i chungah a lawm ang. He chang hi reilo tein han ngaihtuah ho ta ila? Pathian hi maw kan Ama hnena thil kan va tih vang ni lovin, Amah hianin min hmangaih em avangin kan sual kan dik loh, kan tlin lohna te hi a thup bo zawk thin a ni tih hi chiang takin helai chang atang pawh hian kan hmu a. Helai ah hianin Hebrai tawngah lawm tih leh hlim tih hi, Ti hian zirlaiin a rawn sawi fiah. Helai Zephaniah bung thum chang sawm pasarih-a kan hmuh lawmti leh hlimti hi Hebrai tawngin a a sawi tum zawng zawng, tawngkam a hman theih zawng zawng chu he changah hian a kim vek mai ni thei ni. A chhan chu Pathian lawm thinzia chu tawngkam khat lek hmanga sawi fiah zawh rual a ni lo vang a ni, tiin zirlaiin a rawn sawi a. Kan chungah hianin Pathian hi a hlimin a lawm em em a. Kan chu chu kan Ama chunga thil ka tha kan tih vang a mi? Ama tana thil tha kan tih vang a mi? Ni lo. Amah hianin kan chungah hlimna leh lawmna a zawng hram hram zawk thin a ni tih hi kan hmu thiam a. Tin, hei changin a Pathian awm hmun a lo sawi pawh hi kan zingah an zing a tiin kan hmu a ni. Chuvangah chuan Pathian hi Amah awm hran tum loin mihringte hnenah chen a tum ve hram hram a ni tih kan hmu a. Tin, chumite pawh chu tuna kan sawi tak Fapa Tlanbo atang pawh khanin kan hmu thiam thei bawk a ni. Tin, he Isai bungsom ruk pahnih Changlia pawh khanin Hebrai tawngina Hepzibah tia hianin Ka lawmna chu amah a awm tih kha kan hmuh a ni. Chu chu Pathianin a mihringte hnena a lawmna, a hlimna, tarlanna a lo ni tlat mai a ni tih kha kan hmu thiam a. Tin, helaiah hianin kan hmuh leh chu Beulah tih te pawh kha kan hmu a Hebrai tawngin. Chu chu pawm lai tiin nupuia Pathianin a neih, a mite, a mihringte, pawm lai angin a lo sawi ve bawk a ni. Kan sawi tawh angin tiang chu fapa tlan bo te khin thu ina a lo sawi, Pathian hmangaihna a kha fapa kha a phu vang rengin a hmangaih lo. A nihna takah chuanin mihring ngaih danah chuanin a chanpual a chang a chang tawh lawm ngang e, lo kir i lo kir pawh ngai tawh lo. Tiin a lo hnar bo ve thei tho a ni. Mahse, Pathian hmangaihna chu chutiang a ni lo a ni tih Isua Krista khan Farisaite leh lehkha ziaktute hnenah khan hrilhfiah a tum a tum danah hi a ril em em mai ni. Tun thleng pawh hianin keini tan pawh a fiah tawk em em mai ni Pathian hmangaihna hi. Mi a hnar ngai lo, a hnena lo kir duh te hi hnar a tum ngai lo a ni tih hi a chiang em em a. Efesi bung nga chang sawmhnih panga atang chang sawmhnih pariat ah pawh hianin nupui pasal in hmangaih dan tur a lo sawi a. Amar chu helaiah hianin pasal in a a nupui a hmangaih a a duat tur ang te, nupuiin a pasal a hmangaih a a duat tur ang te kha, Helaiah hianin Pathian hmangaihna nen a rawn khaikhin chho ta a ni. Pasal chu Isua mo neitu a ni ta. Nupui chu Kohhran Pathian mite a ni ta a ni. Isuana Kohhran a hmangaih dan te tarlan helai hian a ni ta a. Tin, Kohhranin Isua a hmangaih dan tur te tarlan mi hrilhfiah a ni ta bawk a. Chuvang chuanin Pathian hian min hmangaih a, nupui ang takin min enkawl duh a ni, min enkawl a tum a ni, min neih a tum a ni. Nupui an neih reng rengin lawmmante an insiam thin. Chutiang chiah chuan Pathianin a mite hi a neih huna a lo kal leh huna kan ti ang chu lawmman pawh min pe dawn bawk a ni. Fapa Tlanbo a lo let a, a kutah zungbunte a bun tir a, puan that tak takin a han sin tir a, pheikhawk tha te a han bun tir a, Beram thau tak mai an han talhsak te atang khan lawmna a lantir a, tin lawmna chuan lawmman pawh a rawn tarlang bawk a ni. Chuvang chuan Pathian hnena kan kir a, Lalpa a kan awm chuan lawmman kan dawng dawn tih hi a chiang em em a ni. Chu chu tunah hian misual, Eng tiang a sual pawh ni ila Lalpa hnenah engtik lai pawn kan kir reng thei ni tih he Thawtanni zirlai tang pawh hian kan zir chhuak thei bawk a ni. A ropuiin a fiah tha hle mai. Thawhlenni zirlai kan lo zir chhunzawm lehnghal anga a thupe ran dai hi Pathian ti lawmin maw tih Zonain a rawn tan a. Zona pahnihin a rawn tan a, ka rawn chhiar hmasa ang a. Pakhatnaah chuan, Engtin nge lei leh van zawng zawng Pathian chu a zauzia pawh kan hriat phak loh? Van theng reng a awm ve. Planet te reuhte cheng mihringte chuan Mihringte chungah hian a lawm thei ang le. Pahnihna, engtin nge chung nung bera engkim ti thei leh mamawh engmah nei lo lakah chuan mihringte hian pawimawhna kan neih thei ang, tiin zawhna pahnihin a rawn tan a. Zawhna pahnih hi chhanna pahnih angin rawn chhan thei kan tum ang a. A pakhatnaah chuan nia tawi zawngin han la ila, engtin nge Pathian chu a tih lawm thei a nih a nih tih hi ka rawn chhak hmasa ang a kha kha. Hetah hian Bible chhiar tur a rawn dah a, Isaiah bung sawmli pathum chang li te, Psalm za sawmli pakua chang li te leh Thufingte bung sawm panga chang riat chang kua te ah khan kan hmu thei a. A hmasahin Psalm number za leh sawmli pakua chang li na hi ka rawn chhiar ang a. Lalpa chu a mite chungah a lawmsi thin a, thuhnuai rawlte chu Chhan damin a ti mawi ang tih kha kan lo hmu a, tin ka rawn chhiar duh bik pakhat hi chu thufingte bung sawm panga changriat leh changkua kha kan lo en ang a, khatah khanin Pathian kan lo tih lawm ve theih dan ina Bible-a min zirtir dan chu tah hian kan hmu thei a ni. Misuak sual inthawina chu. Lalpa tan tenawm a ni a, mi tha tawngtaina erawh chu a lawm zawng a ni. Mi suak sual kawng chu Lalpa tan tenawm a ni a, felna kawng zawh tur tur erawh chu a hmangaih thin tih kha a ziak a ni. Khatah khanin la mi suak sualte kawng zawh chu a tan chuan tenawm a ni tiin Bible leh min zirtir a, chutih rual chuanin felna kawng zawhte chu Min lawm a ni, min hma a hmangaih thin a ni tih kha chi hnihin a rawn tarlang bawk a ni. Pahnihnaa khanin ka rawn zawhna pahnihnaa khanin ka rawn chhang leh ang a, khakha zawhna kha ka rawn chhiar leh lawk ang a. Engtin nge mihringte hian Pathian lawmna kan thlen ve thei ang tih kha a ni a. Khata khain mihringte hianin kan lo tilawm ve thei a ni. Amah Pathian hianin min hmangaih a, min ngaihsak a, kan tana tha ber tur a duh avang a ni, tiin zirlai hianin min zirtir a ni. Tuna ka chhiar tak ang khanin thufengte bung sawm panga changrel leh changkual kan hmuh tak ang khanin misuak sualte inthawina leh kawng zawh chu Lalpa tana a tenawm tih kha a ni a. Tin, mi tha tawngtaina erawh chu a lawm thin a ni, tiin a rawn sawi a. Zirlaina min zirtir tum ber chu ih misualte leh a duh loh zawng kan lo tih hianin ih hei hi a huat zawng, a huat zawng em em a tenawm a ni a ti hial a ni Bible pawhin. Ama erawh chu chutih lai tak chuanin mi felte chu min hmangaih ve leh thung si a, a duh zawng a lawm zawng kan lo tih hianin min hmangaih a ni tih kha a tarlang bawk a ni. Chuanin he changah hianin kan zir leh thei pakhat chu Pathian chu thil tha, lovin a tih lawm loh thu a tarlang a, chumi beih ni lovin thatna erawh chuan a ti lawm thin tih kha a tarlang tel bawk a ni. Sam za sawmli paruk changriatah chuanin ti hian kan hmu thei a ni. Mitdelte a tihvar thute leh Kun ngawih ngawih te a kai tho thin a, chumi mai ni lovin mi fal, mi felte chu a hmangaih thin tih kha Bible-in he Salmah hianin a lo ziak chiang em em bawk a ni. Tin, Korin thawn hnih bungkua chang sarih kan lo chhiar leh chuanin, Pathian chuan hlim taka petu a ni, a hmangaih a ni a ti a. Khatah khanin kan tih lawm ve theih dan tur kha Bible chang khan min hrilhfiah viauin ka hria. Lawm taka petute a hmangaih tih a hrilhna hianin ui chung chunga pe lovin kan phak ang tawk a tam a maw, a tlem a maw, thinlung taka lawm taka kan pek hianin Pathian hi min siamtu, min hmangaihtu hi kan lo ti lawm ve thei reng a ni tih kha kan zir thei bawk a ni. Tin, pakhat hi ka rawn be leh duh lawk a, Eh, chhete chauh pawha a hmangaihna kan lo chhan leh ve te hianin a lawm em em thin a ni tih kha kan zirlaibu hian min zirtir bawk a ni. Zawhna hianin Thawhlehni zirlaite ka rawn ti tawp anga, he zawhna hi keimahni theuhin kan awm hunah kan lo inzawt theuh dawn a nia. Lei leh van inzawm hnaihzia hi ngaihtuah teh, Pathian Lei leh val a chhunga thil awm zawng zawng siamtu chuan min ngaihsakin min hmangaih em em a. He thu mak leh ropui tak hian harsatna i tawh hunah pawh eng ang beiseina nge a pek ang che tih kha keimahni theuhin kan lo inzawt theuh dawn a nia. A lawmawm thin hle mai. Tunah chuanin nilai ni zirlaiah kan lut ang a. Nilai ni zirlaiah khan lungnung te tih thupui a rawn dah a. Tah hian Rome bungriat changkhat leh Rome bung nga changriat a rawn dah a. Rome bungriat changkhat hi Bible bu chhunga chanchin lawmawm ber ber Pathian thu chanchin lawmawm mihring te tana chanchin tha ziahna changvawn tha ber ber thlang chhuak ta se Rome bungriat changkhat hi a tel ka ring a ni. Rome bungriat chang khatah te hian a inziak a, chutichuan tunah zawng Krista Isua awmte tan chuan thiam loh chantirna reng a awm tawh lo tih ni. He tu hi a hlu em em mai a, chanchin tha ziahna ropui tak mai a nia. Krista Isua awm tawh apiangte chu thiam loh chantirna a awm tawh lo tihna a nia. Engti khawp pawn sual a tlu tawh beisei bo ni mah ila Isua kan awm phawt chuan Kan thiam loh chantirna kha hliin a awm a, thiam chantirna kan nei thei tihna ni chu chu chu an ropui em em mai a. Isua a awmte a ran tih hian eng nge rawn sawi tum tih chuan Isua tlanna, Pathian min hmangaihzia tar lana Isua min tlanna kha rinna kan pawmna kha a ni. Chutah tak chuanin thiam chantirna kha a awm a ni. Tichuanin he rinna a Pathian ina thiam chantir a. Tichuan hetianga rinna atanga thiam chantirna kan dawnah hianin zirlaiin lungnungte a rawn tih hi a rawn ziak tel chiah a. Petera thawnkhat bung hnih chang li atang chang ruk kan chhiar chuanin Isua-a awmte chu Isua ang tho lungnung kan nih thu min hrilh a. Petera thawn khat bung nih chang li chang ruk ti hian kan hmu a ni. Amah chu lungnung mihringte duh loh ngei Pathian ngaihah erawh chuan than leh hlu tak a ni a rawn ti. Tah hian amah chu a rawn tih chu Lal Isua Krista kha a nia, lungnung a nia. Tah hian lungnung rawn sawi chu in Kan saka Up Foundation a lungpui a kha Lal Isu a kha te khi nan a rawn hmang a ni. Mihring te duh lo ngei a rawn ti a, mihringin an an hnawl kha Lal Isu a kha ni tlat mai a ni. Isu a kha van atang mihringah rawn changin he khawvela Pathian hmangaihna a rawn puang chhuak a, chhandamna tlanna mihringte tan a rawn hlen chhuak a, mahse mihringten an hnawl tlat mai a ni. Chu chu maherawh chu Pathian ngaihah erawh chuan thlan leh hlu tak a ti a ni. Isua kha Pathian ngaihah chuan a hlu a, Pathian thlan a ni a rawn ti a ni. Tichuan tah hian ka rawn sawi tum ber chu a rawn kal a, Ama hnenah chuan lo kalin a ti. Tu pawh Isua hnena kal apiang, rinna a kal apiang chu a ti. Nangni pawh lungnungte angin a rawn ti ta a ni. Nangni pawh lungnungte angin thlarau lam ina rem chhovin in awm, Isua Krista zara Pathian lawm zawng thlarau lam inthawina hlan turin puithiam thianghlim ho en lo nih nan a rawn ti a ni. Chu Isua lungnung, a hnena pana rinna a Isua tlanna pawmtu zawng zawng thiamchangtirna dawng zawng zawngte kha lungnungte kan lo ni ve ta a ni. Tichuan, chutianga lungnungte kan nih sia chuan lungnung ngaihlutu Pathianin a thlan leh a ngaihhlut em em kha keini pawh kha Pathianin min ngaihhlu a, min thlang a ni tih kha chiang takin he Petera thawnkhat buk hnih ah hian kan hmu thei ta a ni. Chuvang chuanin rinna a pawimawh em em mai a, Isua kan rin chiah khan Pathianin a ngaihhlut em em lungnungte kan lo ni ta a ni, a ropui em em mai a ni. Chu chu nilai ni zirlaiah hianin kan hmuh theih a ni. Awle Ninga nia kan lut anga Ninga nia khan thil tum tha leh man hla a rawn ti a. Thil tum tha leh man hla a rawn ti a. Zirlaiah hianin ringtutena kan tum ber tur, kan thil tum maw goal kha kan tum ber tur a tha leh man hla chu a nge tih chuanin Pathian lawm zawng mi nih kha a ni. Zirlaiin a rawn ziak a ni chu chu. Chu chu rinna atanga neih chi a nih zia kha Marka Bungkua thil thleng kha a rawn sawi a. Marka Bungkua chang sawm pasarih chang sawm hnih pakua ah khan naupan te atanga ramhuai tawng thei lo pai naupang kha a pa in Lal Isua hnenah ti dam turin a rawn dil a. Isua zirtir te khan an ti an hnu chhuak thei lo a ni. Chu chu beidawngah i Lal Isua hnenah a rawn thlen ta. Tichuanin Lal Isua'n i rin phawt chuan ringtu tan chuan engkim tih theih ni tih kha a lo hrilh ta. Tah tak hian he naupangte pa hian, Lalpa, ka ring e, ka rinhlelnah hian min pui ang che, a ti a ni. Tah hianin he he naupang pa hian ka ring e a tih rual khan amah leh mah kha Rin tawk lohna a nei nia inhriatna nei vang khan Isua bulah khanin inthup miah loin, Lalpa, ka rin lohnaah, ka rin hlelhnaah hian min pui ang che ti ni. Chuvang chuanin tah hian zirlaiin rinna i neih tam tawk hunah i lo kal leh zawk dawn nia tiin a hrilh miah lo tih hi lo hria ila a rawn ti a. Chutianga hrilh chu sawi loh, ka rin lohnaah hian min pui ang che tia a ngenna kha tawk a tih san zawk a ni tih ni. Tahin awmzia chu Pathian lawm zawng kan nih theihna tur chuan rinna a pawimawh em em a, Hebrai bung sawm pakhat changruk kan chhiah chuan rinna ni lo chuan Pathian hi tih lawm rual ni lo tih thu kan hmu a, chuvang chuan rinna a pawimawh em em mai a ni. Isua Krista hnungkawn zuina rintute Pathian duhdana kan nunna kawngah hian, he Bible thu anga kan nunna kawngah hianin rinna a tel zel a ngai a ni. Rinna a tel loh chuan Pathian lawm zawng a tling thei lo a nih chu. Chutih rual chuan kan rinna hi a that famkim loh zia Pathianin a hria a. Aw, kan rinna hi a beisei hi kan phak loh zia a hria. Chuvang chuan kan rinna tlawng te, rinna rinhlelhna kan nei chang pawh khuan Pathian hian min pawm a ni tih kha he Lalisua leh naupangte Naupang pa a in tawhna atang hian kan zir thei a ni. Tah hianin he naupang pa ina sawi ka rin lohna ah min pui ang che tih hi a pawimawh ka ti a. Chhan chu he naupang pa hian a nihna ang ang a thinlunga rinhlelhna neih thinna zawng zawng kha Pathian hian a hmu tlang vek a hre vek a ni tih kha a hria. Chuvang chuan Pathian i Lalisual hnenah khan a in pe lut tawk mai a ni. Lalpa, ka rinhlelhna, ka tling tawk lo a ni, ka chak lo a ni tia Isua hnena inpek luhtawpna kha a nei tina a ni. Chu tak mai chu a pawimawh em em mai a. Ringtu nun kawngah hianin Pathianin a min beisei ang emaw, Bible chhunga kan hmuh theih ringtu pasal tha te anga rinna lian tak tak nei lo mah ila kan nihna ang anga Lalpa hnena kan pan khan min pawm a ni tih hi tah hianin chiang takin kan hmu thei a ni. Chuvang chuanin zirlaiin, Chuvang chuan Paula'n min lo min lo rawn angin Pathian lawm zawng mi nih hi kan tum kan tum ber tur a ni, a ti a ni. Chuvang chuanin he Ning Ninga nia thupui thil tum tha leh man hla, goal, Kan goal tur ber Pathian lawm zawng kan nihna tur ber chu ange tih chuanin rinna a ke pen a ni. Pathian ringa a hnung zui a. Thil tha kan tih zawng zawng, Pathian duh zawng kan tih zawng zawng te, Pathian thu anga kan nunna zawng zawng hi rinna atang a ni zel tur a ni. Pathian kan rinna atanga a ni zel chauh khan Pathian lawm zawng mi kan lo ni zel dawn a ni tih kha ni nga ni zir laiah hian kan hmu thei a ni. A lo awm hle mai. Tun kar kan zir lai chu Pathian hmangaihna kan lo neih thei dan leh hmangaihtu kan neih dan te, engtin nge Pathian kan tih lawm thei dan tur te tih hmang khan kan han en ho a ni a, kan thupui kha Pathian lawm zawng nih tih a nih kha maw. Chuvangin zirlai hi tihian han khai khawm dawn ta ila. Pathumin han khaikhawm dawn ta le. Pakhatnaah chuanin Pathianin a thil siamte a lawm em em mai hian a mithmuh a kan hlutzia a tilang a rawn ti a ni. Tin, pahnihnaah chuan Pathian lawmna hi mihring hlim chhan leh amah fak an duh chhan pawh a ni a, a rawn ti leh kauh mai a. Tin, pathumnaah chuanin keimahni hi chu hmuhsit awm tak kan nih avangin Pathian tilawm tur chuan Krista kan mamawh a ni, a rawn ti a ni. Tuna kan ngaihthlak zawng zawng te kha
he tawngkam hnih thum hian a rawn khaikhawm vekin ka hria a, tin tun kar kan zir laiin a min han zir chhuah pui tak khang hmangaihna, kan phu loh hmangaihna Pathian hnen atang kan dawn. Misual pawh ni ila, engtianga sual pawh ni ila, a hnenah kan lut thei reng tih Fapa Tlanbo kaltlanga min rawn hrilh te. Tin, Pathian kan tih lawm ve theih dan kawng rinna avanga kaltlanga Pathian kan tih lawm theih dan kawng te Tin, Pathian hlimna leh lawmna chu mihringte hlimna leh lawmna a ni tih te kan hmu thiam bawk a ni. Chuvang chuanin, nang leh kei hian Pathian kan ti lawm thei amarawh chu tu kal tlangin nge Krista Isua kal tlang chauhin Pathian kan ti lawm thei a ni tih hi kan chian a ngai a. Mihring mihrinna atang hian Pathian ti lawm thei a ni ve em tih zawhna a awm mai thei amarawh chu Mihring mihrinna hi chuan mahni lampang a en fo thin a. Isua kal tlang loh hi chuan Pathian tih lawm theih a ni lo, rinna nen lo chuan Pathian tih lawm thei a ni lo tih te kan hmu bawk a ni. Chuvangin tunka kan zirlai atang hian nang leh keiin engtin nge kan nun phung, kan nun kawnga kan hun hman tawha Pathian kan lo tih lawm ve dan kha ngun takin inchhut let inchhut let ila, chumi atang chuanin engtiangin nge hma kumin sangni sawmhnih panga hian Hma ka sawn ang, he zirlai tang hian enge hma ka sawn pui dawn tih kha keimahni nunah that taka kan in en ho zel na turin kan zirlai te Lalpan kan za tan mal min sawmsak rawh se. Amen. A lo awm hle mai. Zirlai palina kar leh ah Kan hmu leh thei tura in beisei la, Pathianin rem a tih chuan a thupui hi Pathian chu hmangaihna leh khawngaihna khat a ni a rawn ti kauh mai a. Kan thupui hi a tha leh dawn hle mai a, zirlai zir leh thuai pawh a chakawm hle a ni. Ngaithlatute, thlirtute, min rawn Sabbath School min zirpuitute inchungah kan lawm hle a ni. Sangni sawmhnih panga quarter khatna bul min tanpui a, tunah zirlai pathumna min rawn chuan kaipui zel avang pawhin kan lawm hle a, Lalpan nangni pawh damna hriselna tha pe zel chauhin zirlai dangah te pawh kan inhmuh chhunzawm zel thina turin kan zain Pathian in min kaihruai sela kan sawi tawh angin In comment na te in mi duhsak na te kan lo thlir zel a, kan lo chhiar zel a, kha kha kei ni tan pawh malsawm na a ni zel a ni tih pawh kan sawi duh bawk a ni. Chuvang chuan aah in kil tawih lo vin mahnia rilru awm ang ang te chu zawh na pawh ni se la aah a zawh theih in aah rawn in rawn comment zel ro u tih kha kan in sawm duh bawk a ni e. Zirlai pali na kan in hmuh leh theuh theihna turin Lalpan kan zai min kai hruaimin awmpui theuh rawh se. Amen.